Horkheimer 1995 ýylynda Germaniýada dünýäye gelýär we 1973 ýylynda aradan çykýar. Germaniýada Frankfurt okunyň gurujylaryndan bolup, sosiologiýa we filozofiýa bölümlerinde ordinarius professor bolýar. Ýahudileriň Germaniýadan kowuldygy ýyllarda, bin dokuz ýüz otuz ikinji ýylynda Amerika gidýär. Günümize çenli iň köp okalan kitaplaryň içine giren Akyl tutulmagy eseri öz döwrüni tankyt eden eser bolup taryha geçýär. Horkaimer Akyl tutulmasy eserinde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň medeniýetiniň agdyklyk edýän pelsepesini, pragmatizmi we onuň esasy bolan pozitiwizmi tankytlaýar. Horkhaymer günbatar pikirinde sebäp we netije düşünjesiniň taryhyny ilk eralardan ynanç we miflere garşy göreşini, soň asyrlarda bolsa bu göreşiň dini we ahlaky tankyda öwrülişini ara alyp maslahatlaşýar. Mifdäki aň-bilimiň gelip çykyşy we kem-kemden täze mifologiýa öwrülmegi, adamyň tebigata agdyklyk etmeginiň weýran ediji ölçegi Faşizmiň günbatar sebitleriniň taryhyndaky tutýan orny, şahsyýetiň we şahsyýet ahlakynyň ölümi, işçileriň hereketi we garşylyk güýji ýaly meselelerde aklyň soň üç ýüz ýyldaky täsirini baty medeniýetini merkeze alyp tankyt edýär. Ýönekeý adamdan akyl adalgasynyň manysyny düşündirmegini haýyş ediň. Jogap elmydama diýen ýaly, muny men bilýän manysynda size sereden bir ýüz bolar. Bu reaksiýany görkezýän adam uzak wagtlap aslynda özüniň pikirlemeli zadynyň ýokdugyna, akyl düşünjesiniň näme boldugyny öz-özünden bilýändigini, onuň üçin-de akyl nämedir soragynyň ýersiz bir sorag boldugyna ynanar. Muňa garamazdan, akyl hakynda anyk jogap soralanda, paýhasly zatlaryň peýdaly zatlardygyny we her bir paýhasly adamyň-da hem özüne hem-de dünýäe peýdalydygyny dile getirer. Subýektiwist nukdaýnazaryndan seredeniňde, akyl bir hereketi däl-de, bir zady ýa-da bir pikiri beýan etmek üçin ulanylanda, sorag edilýän obýektiň ýa-da düşünjäniň özi däl-de, diňe belli bir maksat bilen onuň gatnaşygy höküminde görülýär. Diýjek bolýan zadymyz bu obýekt ýa-da pikiriň özi üçin däl-de, başga bir zat üçin gowy boldugydyr. Öz başyna akyl üçin manysy bolan bir maksat ýokdur we akyl üçin bir maksadyň başga bir maksatdan has üstün derejede boldugyny öňe sürmek ýeterlikli däldir. Akylyň bir biçime sygdyrylyp resmileşdirilmegi ilkinji seredeniňde görünmeýän teoriki we praktiki ölçeglere eýedir. Subýektiw garaýyş eger dogry hasap edilse, ol wagt pikir haýsydyr bir maksadyň özüne laýykdygyny ýa-da laýyk däldigini kesgitläp bilmez. Horkhaýmere görä, obýektiw sebäplere esaslanýan filozofiki ulgamlar ähli zady öz içine alýan adam maksadynyň düşünjesini alyp boljakdygyna bolan ynamy öz içine alar. Bu ulgamlara görä, hakyky ylym şeýle pikirleriň ýa-da çaklamalaryň ulanylmagydyr. Aýdyňlanma pelsepesinde görnüşi ýaly, aklyň dinden aýrylmagy ýa-da dini terk etmegi aň-düşünjäniň nesnel, ýagny umumy tarapynyň gowşamagynda we resmileşdirilmeginde täze we has ileri bir ädim boldy. Horkhaýmere görä, on ýedinji asyrda düşünjäniň obýektiw taraby henizem agdykly gelýärdi. Sebäbi rasionalistik pelsepäniň esasy tagallasy, iň bolmanda, jemgyýetiň artykmaç bölümi üçin ozal dine mahsus bolan akyl funksionynyň ýerine ýetirjek bolan adam we tebigat taglymatyny döretmekdi. Maksat diniň däl-de, ynsanyň we tebigatyň akyl bilen baglanyşyny kuwwatlandyrmakdy. Filozofiýanyň we syýasatyň rasionalistik ulgamlary öň plana çykarylyp hristian ahlaky dünýewileşdirildi. Horkhaýmere görä, bu obýektiw dogrular ýa-da hakykatlar öz mümkinçiliklerinden we çäklerinden daşarda hiç bir dogma tarapyndan kepillendirilmedi. Rasionalistik metafizikanyň syýasy täsiri on sekizinji asyrda millet, ýagny ulus düşünjesi amerikan we fransuz rewolýusiýalary bilen ugrukdyryjy we ýörelge bolanda ýüze çykyp başlady. Täze döwürde bu millet, ýagny ulus düşünjesi adam durmuşynda iň ýokary şahsyýet hökmünde gören diniň ýerini almak üçin dalaşgär boldy. Millet öz ygtyýaryny ylhamdan däl-de akyldan alýar. Sebäbi bu ýerde dogabitdi ýa-da spekulatiw taýdan ösen esasy düşünjeleriň jemi hökmünde kabul edilýär. Netijede diniň ýerine ynsanyň aklyň ortaýa çykardygy millet ýa-da ulus Diýdikleri dogrynyň we hakykatyň täze gözbaşy orta çykdy. Horkhaýmere görä, subýektiw sebäpler bilen ýok edilen mifologiki obýektiw kökler beýik ählumumy düşünjeler bilen çäklenmeýär. Çünki munuňla birlikde ilkinji bakyşda şahsy ýaly görünýän diňe psihologik hereketleriň we eýlemleriň çeşmesi-de bu ýerde gizlidir. Häzirki zaman, ýagny modernizm pikiri pragmatizmde bolşy ýaly bu nukdaýnazardan özünden bir pelsepe çykarmaga synanyşýar. Bu pelsepäniň düýp manasy pikiriň, düşünjäniň ýa-da teoriýanyň meýilnama ýa-da hereket meýilnamasyndan başga zat däldigini, şonuň üçin-de hakykat diňe şol bir pikiriň üstünligi düşünjesinde öňe atmak isleýärler. Meşhur pragmatist pelsepesi Jon Deweý William Jeýmsiň pragmatizmini seljerende hakykat we many düşünjeleri barada durup geçýär. Oňa görä, dogry pikirler bize diňe peýdaly bolan dile ýa-da çözümlere äkitmez, şol bir wagtyň özünde gönüden-göni öz-özünden peýdaly netijelere-de alyp barýar. Dogry pikir bizi yzgiderlilige, deňagramlylyga we amatly gatnaşyklara alyp barar. Jeýms pragmatizmi goramak üçin ony tankyt edenlere garşy Siz diňe oturan ýeriňizde tankyt edýärsiňiz. Aýtýan zatlaryňyz hakykat däl-de, diňe bir maksady ýerine ýetirmek isleýändigiňiz üçindir diýip, öz pikirlerine arka çykmaga dowam edýär. Horkheýmere görä, onuň döwründe filizofki pikiriň pese gaçmagy bilen jemgyýet özünden hiç zady ýitirmedi, sebäbi onuň ýerine has güýçli bolan häzirki zaman ylmy, ýagny bilim öň plana geçdi. Onuň üçin-de filozofiýanyň çözmäge synanyşýan meseleleriniň manysy ýok ýa-da häzirki zaman ylmy bilen bar bolan meseleleri çözülip bilner diýip pikir edilýärdi. Hakykatdanam, häzirki zaman pelsepesinde agdyklyk edýän meýilleriň biri adaty çaklamalar bilen gutarmadyk ýa-da çözülmän ýarym galan meseleleri ylmyň üstüne atmakdadyrlar. Ylym häzirki döwürde bolşy ýaly, usullaryny we synlamalaryny üýtgetýän bolsa-da, syn etmek ýörelgesini üýtgetmeli we filozofiýany oňa uýgunlaşdyrmaly bolar, ýa-da ýörelgä manysyz dogma hökmünde goralmagyny dowam etdirer. Pozitiwistlere görä, modern ylym pelsepäniň bu gowşak nokadyny umumy empirik düzgünleriň tebigy we akyl bilen gabat gelýändigi baradaky aç-açan çaklama bilen örtmäge synanyşmakdadyr. Pozitiwistleriň düşünişi ýaly, modern ylym esasan faktlar, ýagny wakalar baradaky teklipler bilen list alyşýar. Şonuň üçin umumy babatda durmuşyň, hususy babatda-da düşünjäniň bir hakykata däl-de, haýsydyr bir zada öwrülendigini göz öňünde tutýar. Ol dünýäe faktlar we zatlar dünýäsi hökmünde seredýär we dünýäniň faktlara we zatlara öwrülmeginiň jemgyýetçilik prosesi bilen nähili baglanyşdyrýandygyny görüp bilmeýär. Pozitiwizmiň. Beýle pes filozofiýa bolmagy tebigatçy antropologiýanyň şübheli tebigaty däldir. Esasy sebäbi bu hereketiň özi hakda pikir etmezligi we pelsepäniň etika we epistemologiýa ugurlaryndaky netijelerini düşünip bilmezligidir. Pozitiwist teziniň Her meselä bir çözgüt bolup görmek sebäplerinden biri-de budur. Pozitiwizmiň üstünligi aýdyňlanma pikiriniň mifilogiýalara garşy göreşini adaty logikanyň mukaddes ýerine geçmegi bilen başlapdy. Emma pozitiwistler häzirki mifiloglar ýaly hakykat üçin haýsydyr bir maksadyň ýüz öwürmegiň ýerine dürli maksatlara hyzmat etmekde günäkärlenip biliner. Pozitiwistler beýleki tarapdan hakykatyň ölçeg höküminde kabul edip, bu medeniýetiň esasy ýörelgesini wasp edýärler. Bu häzirki zaman meşhur sungaty we edebiýaty, häzirki durmuşy bolşy ýaly şöhratlandyrýar. Ýöne, pozitiwistleriň pikir edişleri ýaly häzirki şertlerde ideýalary we gymmatlyklary ýeterlik derejede barlamandygy munuň bir sebäbi bolup garşymyza çykýar. Horkhaýmere görä, durmuşyň has ýokary maksatlaryny kesgitlemek güýjünden mahrum edilen we ýönekeý guranlara çenli gelýän zatlaryň hemmesini az atmaga mejbur edilen akyl üçin galan ýeke-täk maksat bu kadalaşdyryjy işiň dowamydyr. Bu iş bir wagtlar özbaşdak mowzuga degişlidi, ýöne Horkhaýma görä, subýektiwist proses ähli pelsepe kategoriýalaryna uly täsir etdi. Günbatar siwilizasiýasy taryh boýunça Ezilen ynsanlar köpçüligine hiç wagt güýçli täsir etmedi. Hakykatdanam soňky wakalaryň görkezişi ýaly, krizis döwründe medeniýet köne ideallaryny goramak üçin meýletin aklawçylaryna gaty az bil baglap biler. Hakykat bilen hakykat bolmaýany tapawutlandyryp bilýän her bir adam üçin käbir dini we pelsepe ulgamlarynyň edişi ýaly Mimetiki we beýleki atalarymyzdan gelen bilgilere we hyjuwlaryny dolanmak, synanyşmagy hiç wagt doly ýeňip bilmedik müňlerçe adam bardyr. Muny diňe halk köpçüliginiň ýalňyşlygy höküminde görüp bolmaz. Adamzadyň köplügi üçin siwilizasiýa uly arzuwlara ýetmek üçin edilýän basyşy aňlatýar we henizem öz içine düşdügi maddy we manawy garyplygy görüp bilmeýär. Başgaça aýdylanda, adamlaryň aglaba köplüginde şahsyýet ýitmäne başlaýar. Jemläp aýtsak, hem gowusy hem-de erbet taraby bilen biz aýdyňlanma we tehnologiýa ösüşiniň mirasçylarydyrys. Munuň önümi bolan hemişelik içimizde galan adam adamymyzy ýeňip geçmegimiziň ýoly olara garşy çykmak we has başlangyç ýagny ilkel tapgyrlara dolanmak däldir. Munuň tersine, beýle ýol bizi taryhy taýdan esaslaryň jemgyýetçilik algylarynyň iň wagşy görnüşlerine alyp götürip biler. Horkaýmaga görä, ynsanyň özüne we tebigata kömek etmeginiň ýeke-täk usuly garaşsyz pikirini zynjyrlaryndan açmagydyr. Filozofiýa modern döwürlerde şahsyýetiň wekili we metbugat sekretary hökmünde ösdi. Filozofiýanyň krizisi şahsyýetde bir mesele göründiginde orta çykýar. Klassyk pelsepäniň şahsyýet we akyl baradaky pikirleri häzirki wagtda ýuwaş-ýuwaş dargap başlaýar. Adam ozal akyly dini şahsyýetiň bir arajysy hökmünde kabul edýärdi, bu gün bolsa bu öz täsirini ýitirdi. Horkheime görä, akyl iň ýokary nokadyna ýeten wadyna manysyz we akyldan başga zady öwrenmäne başlaýar. Döwrümiziň esasy pikiri ynsanyň öz-özüni goramak we egosynyň tatmin etmegidir. Emma Horkheime görä, ortada goranjak bolan şahsyýet diýen bir zat ýokdur. Şahsyýetiň ösmeginiň esasy wagtlaýyn zeretleri unudyp, ruhy we maddy barlygy baýlaşdyrmakdadyr. Eger bular mümkin däl ýaly görünse, ol wagt derrew lezzetlerden ýüz Öwürmäne esas ýokdur. Şonuň üçin köpçüligiň özbaşdaklygy elita diýilýänlere garanyňda has ejiz we has esassyzdyr. Häzirki zaman jemgyýeti tutuşlygyna şahsyýetiň peselmegi aşak gatlaklardan iň ýokary gatlaklara çenli, işşä we telekeçä çenli dogrudan täsir edýär. Başga bir söz bilen aýdylanda, dini we ahlaky gymmatlyklaryň ýerine syýasy we ideologiki pikirleriň gelmesi şahsyýetiň umumy pese gaçmagy bilen işçi synpynyň öz-özünden döremegine-de sebäp bolýar. Dini we ahlaky ideologiyalaryň ýitip, ykdysady we syýasy wakalaryň ösmegi bilen, syýasy teoriýa bilen birlikde işçiler-de, täjirler-de syýasy zihniýet bilen pikir etmäne başlaýarlar. Horkhaýmere görä, aklyň resmileşdirilmegi geň we ýoýlan bir medeni ýagdaý ýol açdy. Bu döwürde şahsyýet bilen daşarda bizi gurşaýan tebigat arasynda bir düşünişmezlik orta çykdy. Ynsan tebigat özüne boýun egdirmek üçin totaliter tagallalaryny, egosyny we zalymlygyny soňuna çenli ulandy. Düşünjelerde we pikirlerde öz beýanyny tapýan beýleki ähli fonksiýalary könelmäne başlady. Başga bir tarapdan iň uly wezipesi ylalaşyk gözlemek bolan pelsepe ortada bir gapma-garşylygyň bardygyny ret etdi ýa-da ony ýatdan çykardy. Filosofiýa bu ýerde akyla täzeden bir kesgitleme berip, ynsanyň zalymlygynyň akyl bilen bagdaşmadygyny dile getirmelidi. Muny dile getiren aslynda birinji kişi Horkaýym boldy. Filozofiýanyň modern döwürde hem öňki waspy hem-de özüne mahsus bir kesgitlemesi ýokdy. Pelsepe bize tebigat we aň, mowzuk we obýekt ýaly abstrakt meselelerde nähili ýol yzlamamyz gerekdigini öwredip bilerdi. Gysgaça Horkaýym. Filozoflaryň syýasat we ideologlary garşysynda, esasanam aklyň tutdugy onurly ýerini goramak meselesinde yza galdyklaryny we kemçilikleriniň iň uly iki jyhan urşuna sebäp bolandyklaryny aýdýar. Filosofiýa soňlugynyň soňsuzyň ýerini almagyna garşy çykýar. Diňe bir millet, lider, üstünlik ýa-da pul ýaly çig syýasy we ykdysady butlaryň şöhratlanmagyna garşy däl, eýsem, şahsyýet, bagt, gözellik, hatda erkinlik ýaly ahlak we estetiki gymmatlyklara-da garaşsyz mutlak hökmünde seredilmesine garşy çykýar. Gysgaça akyl diňe hakyky pelsepe we pelsepeçiler tarapyndan kesgitlenende hem ynsana, hem topluma peýdaly dogrulary öndürip biler. Syýasatyň ulandygy akyl diňe syýasatçylar üçin peýdaly bolan akyldyr we gysga ömürli akyldyr. Eger bir akyl gysga ömürlik akyl bolsa, ýaşaýan döwründäki ynsanlaryň-da aklyny kiçelder. Mundan has erbedi bolsa, akly hakyky manysyndan aýryp kullanmak ol döwürde ýaşaýan ynsanlaryň-da ömrüni gysgaltmak diýmekdir. Çünki günbatar akly ýigriminji asyrda dünýäde bolan söweş we garyplyklaryň hiç birine çäre tapyp bilmedi, has beteri bolsa, orta çykan kynçylyklaryň we söweşleriň-de sebäbi ýene aýdyňlanmanyň meşhur akyly boldy.